שקויעך פארן צוריקקומען פאר נאך א שמועס. אויב האסטו הנאה פון די קאנטענט פליז סובסקרייב, לייק ענד שעיר. ס'טוט אויף, ס'העלפט. ס'העלפט פאר די אלגאריטם, ס'העלפט אז אנדערע מענטשן זאלן עס זען. און לויט ווי איך הער צוריק, מענטשן האבן הנאה פון די קאנטענט וואס מ'לייגט ארויס. כ'האב איינגעוואלט ארומרעדן איבער די נושא, מענטשן פרעגן מיר לעצטנס, וואס איז די זאך וואס האט דיך געמאכט טשעינדזשן צוריק? וואס האט דיך געמאכט, וואס איז די זאך וואס האט דיך צוריק געברענגט, וואס ברענגט דיך צוריק, וואס מאכט דיך גיין אויף די דזשורני? און ס'איז דא א מיליאן זאכן וואס איך קען זאגן איז א חלק פון די מעשה, באט ס'איז דא אויף די דזשורני געוויסע הויכפונקטן, זאכן וואס שטייען ארויס מער מער ווי אנדערע זאכן, און איין זאך וויל איך וויל איך שערן, ס'איז געווען מיט אפאר יאר צוריק, ס'איז געווען ערב יום קדוש און איך האב נישט געפילט גארנישט, רילי. גארנישט געפילט, און באט איין זאך, איך האב מיך געבענקט אויף די דאווענען פון כל נדרי, איך בין אויפגעוואקסן אין ניקלשבורג, און די דאווענען דארטן איז דאך איז ביוטיפול, אויב איינער ווער ס'איז געווען דארטן ווייסט אז ס'איז איז פאר מיך עטליעסט איז די מאוסט ביוטיפול דאווענען וואס מ'קען האבן, איך האב מיך געבענקט אויף די דאווענען. נישט אזוי ווייט אויף די קאנעדע די דרשה פארדעם בין איך געגאנגען, און ס'איז געווען נאך שמונה עשרה האב איך מיך ארויס געיאגט, כ'האב מיך געוואלט זעהן אינדרויסן, כ'האב נישט געוואלט מענטשן זאלן מיך פרעגן וויאזוי ביסטו געקומען, וויאזוי גייסטו אהיים, וואו שלאפסטו, אהער און אהין, ארויף און אראפ, האב איך מיך געוואלט ארויסזעהן בעפאר מענטשן קענען מיך פרעגן קוועסטשענס. זעהט מיר איינער וואס איז געווען וואס איז זייער נאנט מיט אונזער פעמילי, מיין פעמילי שוין פון ווען איך בין א יונגל, זעהט ווי איך טריי מיך ארויסצוזעהן, קומט ער צו צו מיר און זאגט מיר זישע לויף נישט, ווי, זאג גוט יום טוב פארן רעבן. און איך האב מיך געפילט אנקאמפארטעבל ביקאוז איך האב געוואוסט ווי אזוי איך בין אנגעקומען אהין און איך האב געוואוסט ווי אזוי איך גיי אהיים און דיספייט, אלעס וואס איך האב געטון מיט מיט די יארן, איך האב א מורא'דיגע, איך האב אלץ געהאט א, נישט אלץ, איים סארי, ס'איז געווען א תקופה וואס איך בין געווען אויפגערעגט אויף די רבי, באט עס איז אריינגעגאנגען אין די פעקעדזש דארטן, איך בין געווען אויפגערעגט אויף יעדעם און אויף אלעס, באט פאר די מאוסט פארט, חוץ פון א קליינע תקופה, כ'האב אלס געהאט א מורא'דיגע דרך ארץ פון אים ביקאויז ער איז געווען באמת זייער וועלקאמינג צו מיר. איך טראכט מיך יעצט צוריק, איך בין געווען אויפגערעגט אויף אים, ס'איז געווען אזוי ראנג. ער איז געווען עכט וועלקאמינג, עכט ווארעם צו מיך. אלס יונגל, אלס בחור, נאך מיין חתונה, נאך מיין גט. צו מיין צווייטע חתונה, לייק, יא איך טראכט לייוו טראכט איך מיך אזוי צוריק, וואס סאו ראנג פון מיך צו זיין ברוגז אויף אים? דאס איז א מעשה פון א צווייטע מאל, זאכן וואס כ'האב באמערקט שפעטער, באט בנוגע יום כיפור, שוין, ער האט מיך קאנווינסט איך זאל ווארטן. און וואס איז מיט די בינען קומען דא יעדע מאל וואס איך טריי צו מאכן א ווידעא אקעי שוין האב איך געוויסט איך זאל ווארטן און איך האב טאקע געווארט ביז נאך שירי הכבוד און תהילים ס'איז געווען אזוי וואס צוועלף איך ווייס וואס ניין וואס נישט אזוי שפעט צען עלף וואטעווער באט איך האב נישט געפלאנט צו זיין דארט ביז צום סוף עניוועי כ'שטיי אזוי אין די ליין און איך אינסייד ווער איך אזוי ענקשעס אביסל לייק נא וואס טוה איך וואס וואס געשעט אויב ער פרעגט מיך און גארנישט איך קום אן דארטן גוט יא איך זאג איך זאג גוט יום טוב ער געט אזא שמייכל פון אויער צו אויער און ער זאגט מיר זישעלע האסט מיך דערפרייט אז דו ביסט געקומען. ס'האט מיך אזוי צעשאקלט קאוז איך געהאט ענקזייעטי איך האב געהאט דיסקאמפארט איך בין געווען אנקאמפארטעבל איך בין געווען זייער אלעס וואס דו קענסט זאגן ראנג אינסייד און דא קומט ער און זאגט מיר אז ס'האט מיך דערפרייט אז דו ביסט געקומען און פון דארטן האבן זיך זאכן אנגעהויבן צו טשעינדזשן נאך שנעלער. די פוינט פון מיך צו פארציילן די מעשה איז, א. ניקוש בער רבי איז זייער א ספעשל מענטש אין מיין לייף און אין דזשענעראל. באט מען דארף נישט זיין קיין רבי צו האבן א אימפעקט אויף מענטשן. די קאנצעפטס פון ראש השנה, פון אלימלך באסאדער ראש השנה. מיט מ'האט אונז פארקויפט אזא מין סקערי סטארי אין חדר, ס'גייט זיין מ'איז אונז דן און די אייבערשטער מיט מיט מיט וואס מ'האט געזינדיגט וואס מ'האט נישט און מ'דארף פארציילן די זאכן פאר קינדער ביקאוז עט די ענד אוו די דעי אונזער סיסטעם, די סיסטעם פון דאס מענטשהייט איז אזוי. איז מען א זינדיגער מענטש, איז מען נישט קיין גוטע מענטש, איז מען נישט קיין גוטע, גוטע זאכן געשעהן נישט דערפון, סאו א טול פון אלס קינד איז מען זאל אויסלערנען אז עס איז דא שרעקעדיגע זאכן וואס קענען געשעהן אין לייף אויב ביהעיווט מען נישט, סאו דאס פעלט אויס, באט מען לערנט אונז נישט אויס די נעקסט פעיז אלס ווען מען איז אויפגעוואקסן. געבט מען אונז נישט די אינפארמעישן פון די נעקסט פעיז, און סאו אזויפיל פון אונז זענען נישט געווען לאקי אדער אדער אפילו אוועיר אדער אפילו אופען. צו פארשטיין וואס ראש השנה איז, און ווען מ'קוקט אריין אין חסידות, מ'קוקט אריין אין קבלה, מ'קוקט אריין אין די אלע פלעצער, אן א בעיס ליין לעוועל, בעיס ליין, אויף די די איזיעסט פארם, ראש השנה איז א טיים אוו רינועל. יום כיפור איז א צייט וואס מ'קען, וואס א מענטש קען זאגן, איי פולי קוויט די פעסט, פולי פולי קוויט די פעסט, איך קוק נאכמער וואס איך האב געטון נעכטן, מיין נעכטיגע פראבלעמס, מיין נעכטיגע מיסטעיקס, מיין נעכטיגע עוולות, האט אבסאלוטלי זירא זירא אפעקט אויף היינט. און די מעסיוו מתנה וואס דאס איז פונעם אייבערשטן. יעדע יאר געט ער אונז פריש די טאג, ער האט עס אריינגעלייגט אין די תורה פריש, און ס'קומט, פארוואס איז די, פארוואס, וואס איז די פערציגסטע טאג פון משה רבינו געדארפט צוריק ארויפגיין אויף די בארג וועגן ער האט געהאט צובראכן די לוחות ביקאוס ער איז געווען א עגל, א עגל איז די די די גרעסטע עבירה וואס וואס וואס א איד קען טון איז דינען א אפגאט, איז די אייבערשטער געזאגט דער'ס אלוועיס א וועי בעק דער'ס ס'איז אייביג דא א וועג צו פיקסן, און די ריזען פארוואס איך האב פארציילט דווקא יענע מעשה, הגם ס'איז דא נאך און נאך און נאך זאכן מעשה'ס וואס שטייען אויס. איז ביקאוז וואס ס'האט מיך געטון, ביסיידס די אידישקייט און מיין קאנעקשאן צום אייבערשטן וואס ס'האט מיך געגעבן, וואס יענע מאמענט האט מיך צוריק געגעבן. א מענטש האט צו מיר געשמייכלט און געזאגט, איי דאונט קעיר אבאוט וואס דו האסט געטון נעכטן, איי דאונט קעיר וואס דו האסט געטון איה נעכטן, דו ביסט יעצט דא אין שול מיט מיר און איים סאו העפי אז דו ביסט געקומען. און וואס דאס האט. וואס עס האט מיך צוריק געגעבן די אייבערשטער, עס האט מיך צוריק געגעבן תורה, עס האט מיך צוריק געגעבן די איידיע אז אויב איי מעטער איך קען אנקומען צו א צווייטן אין שול, און איי מעטער דזשאסט א ליטל ביט, איך דארף נישט אנטלויפן פון זיך, איך דארף נאר מער היידן פון די זאכן וואס איך האב ליב, וואס איך ענדזשוי. און עס איז וויכטיג פאר אונז אויכעט. ווען מען גייט אריין אין א נייע יאר, ווען מען גייט אריין, מען גייט אפראוטשן יום כיפור, און אונז וויל מיר טעסטן וואס דאס מיינט רינועל, זיך צו באנייען מיט א פרישקייט, און אונז וויל מיר טעסטן וואס דאס מיינט אז ס'גייט זיין יום כיפור וואס מען קען איגנארן, בעיסיקלי מען קען זאגן פאר די פּאסט איך לאז דיך אפ און איך עמברעיס די פיוטשער. אנפארטשענעטלי נישט יעדער איינער פון אונז קען דאס טון, באט איך שעיר עס פלעין מען זאל וויסן, קיינער דארף גארנישט טון, איך דארף טון מיינס, ווער ס'וואטשט דאס קען דארף גארנישט טון, באט איך שעיר עס מען זאל וויסן און מען זאל פארשטיין די אימפעקט וואס מען קען האבן אויף א צווייטע מענטש ווען מען איז וועלקאמינג, און ס'קען טשעינדזשן א מענטשנ'ס לעבן, ס'איז געווען איין מאל וואס ער האט מיך, ער איז געווען וועלקאמינג צו מיך, און ס'האט מיך געגעבן, און איך האב די נעקסטע טאג נישט, מען זאגט איך בין נישט געווען אין שול די נעקסטע טאג דאווענען, באט, כ'בין געגאנגען צו יזכור, באט. ס'האט מיך געגעבן די די די אביליטי צו טראכטן פעסט מיין אייגענע אימעדזש פון סעלף דאוט, מיין אייגענע אימעדזש פון זינדיגשאפט, אדער איך בין שוין צו ווייט פארקראכן, אדער אלע די זאכן די סעלף דאוט וואס קומט ארויף, און אונז האמיר אינדיווידזשעלי די פאוער, סאו אנפארטשענעטלי טו מעני אוו אס גייען דורך זייער אסאך סטראגעלס, אז מען קען נישט, מען האט נישט די ברעין ספעיס, מען האט נישט די אביליטי צו שמייכלען צו א צווייטע מענטש, און מען האט נישט די אביליטי צו זיין וועלקאמינג פאר א צווייטע מענטש, באט ווען איינער טוט עס צו אונז פילט עס אזוי עכט גוט. באט די פון אונז וואס האבן יא די אביליטי דאס צו טון, ס'איז די בעסטע וועג צו וועלקאמען ראש השנה, א באנייאונג, א באנייאונג פון א נייע יאר. געבן פאר א צווייטן די סימפל אטענשאן צו זאגן דו מעטערסט, איים גאנא סמייל טו יו, גוט מארגן, האב א גוט יאר, כסא וכסימא טובה, וואטעווער איט איז, איך דארף נישט זאגן מער ווי דעם, איך דארף נישט פארקויפן איי לאוו יו מיט די אלע האגס מיט דאס מיט יו אר די בעסט, דארף נישט גארנישט, א מענטש ווייסט אויב דו מיינסט עס אמת'דיג אדער נישט, באט צו זאגן, איטס גוד טו סי יו, איים העפי טו סי יו, איים העפי דעט, איך בין העפי צו זען אז דו ביסט נאך דא, אזויפיל פון אונז קענען עס נוצן. און איטס טייני, ס'איז עכט א טייני זאך. סאו איך לייג ארויס די מעסעדזש, עגעין, קיינער דארף גארנישט טון, איך פארצייל מיין אייגענע פערסענעל סטארי וואסערע אימפעקט ס'האט געהאט אויף מיר, וואס אינטערנעלי פיל איך אזויפיל בעסער היינט ווי ווי וואט איז איט פייוו יערס, פינף יאר צוריק יעצט ווען ס'איז געווען, און איך וועל זיין אייביג טענקפול. און דאנקבאר אז איך האב געהאט יענע מאמענט. סאו, ווי קען פעי איט פארווארד ווי מ'זאגט אין ענגליש. מ'קען עס טון פאר געבן פאר א צווייטן די זעלבע זאך, און האפפולי האב איך עס געטון פאר ענק אביסל. שכוח פארן וואטשן, שכוח פארן אויסהערן, פליז סובסקרייב לייק און שעיר, און סי יו נעקסט טיים.